Hello my pipo, we are live and direct and pumping from Pidgin News Network where we dey sama una the latest news for Naija and obodo oyibo. Yans as e dey pound for we street, parable as dem forefathers dey talk am, tori as e dey blow for the pidgin world go different different corner corner of the world. My name na Ororokpata 20 kilometer. The news sabi news. Una welcome to Pidgin News Network World News. God is watching you. God is watching you. God is watching you. From a distance. When person say im dey do something for secret, nobody see am. God dey see am o. china don put camera for different different corner corner for people door inside their house especially people wey dey do quarantine dem say any movement pere dem go catch the person abi china wan get eye like baba god hey, na corona dey cause all this wahala o di president of america oga donald trump still dey vex dey attack china say na dem cause di whole wahala for di world wey pipo dey die die dey kpai kpai di economy dey go down say dem no manage di corona matter well dem come allow am enter different different corner corner of di world say lie lie dem no go fit stop am im must make sure say america investigate wetin cause di thing and how e take grow for inside china go di entire world e also tok say e be like say pipo wey go kpai for di matter for america fit reach 70000 now dem don pass 55000 more dan 700 pipo don kpai for inside iran afta dem drink toxic methanol wey dem dey think say e fit cure coronavirus methanol na alcoholic chemical wey tough well well and e dangerous for human body Di National Corona Authority say alcohol poison don kill 728 Iran pipo between February 20 and April 7. Di Director General of Health for New Zealand, Ashley Bloomfield, say dem don eliminate, remove and counterbalance and comot koro for New Zealand sake of say na only one pesin don get am since April 1. Dominic Thiem, di number three for lawn tennis for di whole world wey dem rank, say im no go follow contribute money give di pipo wey dey bottom for di rank sake of say corona dey. E say hunger no fit kpai those pipo, hunger no fit catch dem, say im go carry im money give those pipo wey really need am. Hmm. Na wa o. Now to enta Naija for di latest news na im we dey so. Our presido, President Muhammadu Buhari tok yesterday for di national tok to Naija pipo. say curfew go dey up and down di states for nigeria from 8pm to 6am from may 4 no movement patapata na only movement for essential goods like food drugs and security go dey lagos and abuja and ogun lockdown dem don extend am for one week and from may 4 dem say dem go dey suspend am dey simmer down small small for di lockdown for kano wey gbege dey sell for dis koro matter dem don lock am down for two weeks with immediate immediate effect di nigeria center for disease control ncdc don approve fifteen laboratory across nigeria for koro matter oga presido say dis laboratory dem fit test

na that one dem tell say the insurance sector for naija dey support the government akwa ibom state governor say the rumour say nine of their commissioner get koro say na lie o no be true sam sam the commissioner of works ifeanyi iyan say na mad people dey carry that kind rumours and na for blackmail dem dey do am for e challenge dem say make dem mention the name of the people and where dem dey receive the treatment The national leader of All Progressive Congress APC, Bola Tinubu, talk say na coronavirus kpai im chief security officer, late Alhaji Lateef Rahim. Himself, Oga Tinubu don go do the test, come out negative. The Lagos State Commissioner for Education, Folashade Adefisayo, don warn say make private school owner dem no resume third time for on top of online o. No say di twenty nineteen twenty twenty third term nova start make dem no resume she say all school remain closed until goment say open central bank of nigeria say dem don comot di suspension of check for clearing house so now you fit put check for bank e go clear di money go enter your account abba kyari pikin aisha say im papa don die make pipo allow am rest in peace

barawo di naija police force for zamfara state don arrest two chinko chinese pipo wey dey mine and steal our gold for kwali bukunyun local goment area for zamfara na di police commissioner usman nagogo lead di special task force to go make dis arrest my pipo make we join hand togeda fight dis koro till e leave us alone we go dey sambalidate una di latest news as we land we domot dis na pidgin news network where news dey start from i hail una kpakam